Limitli hökman. Ha, ýo, ýo. Başlaýan günüň, film tabşyrýan günüň, şoňa çenli näçe öňünden özüň smeta düzüp berýäň, näçe pul gerek, ony bererdiler. Hemme zadyň almaly, şo tabşyrýan günüňem, tabşyrmaly günüňem tabşyrmalydy. Sen şu wagt biraz ýerde görýän bolaý, kino aldyk diýýär, yzyndan görkezen atlary. Ýo-o, yzly atlar bolmaz diýip. Başlamaly, gutarmaly, tabşyrmaly, görkezmeli, ekrana çykmaly. Hawa. Olar ýamandan gyrna syrmap ýörkäk kabel wagenimiz awariýa bolup, gözüme zeper düşdi. Operatorlyk işimde biraz çeken kynlaşdy. Hawa. Mansuram bärden gitmekçi boldy. Bärde işime mümkinçilik köp kynçylyklar döredildi. Hawa, onuň üçin olam menem gideýin diýip, olam öň Gazagystana gitdi, soňam Moskwa geçdi. Şondan da meni hem alyp başlanan film bardy, başga režissýor alyp ýördi. Ol hem şowsuz bolup gitdi. Onuň ýoldan sakladylar, annaoý režissýoryny, operatoryny ondan aýyrdylar. Onda meni indi belli däl, onsoň operator bol diýip, haýyş edip bellediler meni, ýöne režissýor ýokdy. Onsoň Näme diýýärdi, Ýuwaş kenar diýip ady. Şeýle filmdi. Ondan ýoňky wagt men ýöne operator diýip bellenen, özüm başga işlere işläp ýörün. Maňa-da režissýor çagyrýarlar Moskwadan, Duşenbeden. Olaram gelip görüp materialyny, alan zatlaryny görýärler, aý ýa mundan kino edip boljak däl diýip gidýärler. Onsoň kinostudiýanyň direktory Hojabkaýew diýip bir gün meni çagyrdy. Sen şuny alsaňa diýdi, özüň režissýor bolup diýdi. Oba özüňem şerti bar. Şu galan pulu galan wagtda almaly. Aý ol bar. Ahyr ahyr bu gün ertir ýene çagyrdy, ýene gürleşdik. Sen gaýrat et şuny al diýip, adam ahyr meni yrda meni ol. O ýöne indi men öňki bilen zat alamak, täzeden ssenariý ýazyp, täzeden özüm gidip öňki o bir topar uly okeanlaryň gyrasynda almaly zatlaryň baryny çelekene geçirdik, çelekeni aldyk bir ýerde. Hawa şeýtdi, şony alyp ýörkäňem, ondan eýýäm özüň režissýor bolmaly diýen täze ýola düşüldi-de eýýäm-de. Şonda şol gelin filmi, şonuň atly sýužeti manysyz zatdyr. O ýada düşdi, pikire geldi. Olam şo Sarp obamyzda bir hepde, on gündir ýaşandyr, ýaşan bolsa, ýaş ýigit gelni bilen Hawa, Esen diýip, oglanyň adydy, Ogulkegem. Hawa. Şonda gitdi urşa, ol-a gelmedi. Gelnem şoň gaýyn atasy bilen oglanyň kakasy bilen ikisi galdylar. Şu-şu ikisi hem ýaşap, Anna aga o gaýtdy görgüli, eýýäm haçan ýetmiş üçünji ýyldamy nämemi. A Ogulkek bolýa ýaňyly bir golaý wagtda ýogaldy, onuňky ýyl mundan öň ýogaldy. Şoňa çenli şolaryň bu ikiniň a obrazy hawa şo ýada düşüp onda gaýnap galan zatlary oba däl eýýäm bir gumda oba çopan bolup ekidi bir guýyň başynda galan zatlaryň hemmesi eýýäm ol awtoryň özi ýazman hemme ssenarisini ýazyp hemmelerini oba film aldyk oba onda iki adam bolan üçin Ondan soň gruppada toparymyzda işlän adamlar diýýärler, Biz näme kino bar garaýyn diýip ýördük diýýär. Ýöne ikisi oturýarlar, turýarlar, hawa gelýärler, gidýärler, ol bir iş edýärler. Munda-da bir kino bar diýip aramyzda gürrüň edýärdik diýýärler. Hawa. Onsoň olam näme, gowy çykdy, filmimiz gowy çykandyr-da ahyry. Ýagny, birinji sapar Tbiliside bolýan bütin soýuz festiwalynda bir festiwalda üç baýrak maňa iň gowy telesoýuzyň iň gowy režissýory diýip maýa iň gowy aktrisa diýip oýnan diýip maýa medowa rol oýnaýarda o hemem zenanlar barada iň gowy film diýip o şeýt o boldy yzyndan eýýäm aşa gördüm festiwalyň direktorlary gelip görüp Şweýsariýada geçýän festiwalyň direktory gelip görüp, Men äkidýän, sizi çagyrýan Şweýsariýa diýdi. Hawa, onda baýrak aldyk, yzyndan Italiýa-daýy gidiberdi şeýtdi-de. Soňam näme, esasy ýeňişim gazananda SSR-iň Döwlet baýragy alyp bermek. SSR-iň Döwlet baýragy-da o wagtlar dagy ýokary derejede bolmasa, baryp bolmaýardy töweregine. Ýylda Bir ýüz ýetmiş, bir ýüz segsen film alynýar defterde. Şoň üçin birine berilýär-de. Özüm biziň bäsdeşlerimiz Korolýow barada alnan film bardy. Kosmosa Gagarin uçuşy şony döreden adam Korolýow. Şonuň terjimehaly bardy edilen film. Ol özüm KKPSS-iň Politbýuro zakazy. Şol zakaz diýilýän bolanda, zakaz bolanda şol almaly, näçe pul gerek bolsa berilýär. Ol döwletiň zakazy, döwletiň öz islegi. Şu, şu adam barda, şu biziň Amerikadan öňinçä kosmosa adam çykaryp bilenimiz. Şu zatlaryň hemmesini göz öňünde tutup, şony haýal etmeliler.
Şony haýal etmelidirler. Ikinjiden bir gowy gidýän telewizion serial bardy. Aý olam ki ten işi zaýat boldy ýa-da kölge o günortan ýetýär diýipdi. O filmem ol ýaňky ýa şo diýýäniň içinde uruş, dawa, gykylyk gidip milletem gaty gowy görýärdi ony. Aga şu üç filmden ondan saýlanyp ahyry şol bize berdiler-de. Onda ol eýýäm äbe ol eýýäm gitdi. Iňlislerde şeýler edara bar. Aýdyň film çykanda şuňa ýaly belli bolsa. Onda o döwürlerde biziň filmler günde-gün aşa esseň gazetde, žurnallarynda Sowetskiý ekran diýip žurnal bardy. Şo çykýan ýüz segsen filmiň artistleri, aktrisalary, şolaryň suratly ýüzünde iň birinji sahypasynda filmler az ýazylyp çap edilýär. Hawa, şo ýyllarda bilemek bolar, on-on bäş gezek şol ol onuň kino sungaty diýip žurnal bardy, Sowet Soýuzy diýip žurnal bardy. Ýene ýene bu şolaryň diňe şu birinji sahypasynda maýaň çykan suratlary öýümizde öň ýaly ýöne ony dag bolup ýatyr da. Hawa şonda şu ýanky žurnal iki ýylyň dowamynda Iňlisdäki edara iki ýylyň dowamynda her şu öňe giden gowy belli bolan filmi şoň yzyna seredip gelýärler. Biraz film bir gezek baýrak alýar soň gutarýar. A birazý dowamly gidýär. Bir ýyl, ikinji ýyl, hawa. Şondan soň şu iki ýylyň dowamynda näçe köp ýazylan bolsa, köp görlen bolsa, köp gürrüň edilen bolsa, şolary içinden saýlap alyp, şondan soň gelin filmine hawa türkmen kino sungatyny dünýä tandan film. Adam men barada özleri haýyş edip bärdimden kitap satýardylar. Şonda-da türkmen kino sungatyny dünýä mälim eden režissýor diýip film film bilen şeýdip iňlislerde çykýan maglumatlarda şeýle ýazylan-da. Goňşy gelýär-de, Çoluk. Çoluk. Şoň ogly bolýar. Şoň ogluny näme at dakjaklaryny bilenok. Şonda gelin şoň adamsynyň adyny dakýar. Onuň irden gelen öň taýýarlap goýan sazlançagy bar. Hemme zatlary şoňa salyp, uwzüläp, adamsyna aýdym aýdýar. Gaýynatasam azan atmaga, azan aýtmaga gelýän gyzam Şo geliniň birinji gezek sesini eşitýär. Bütin şo filmde sesini eşidýär. O ýaş wagtlar. Ýaş wagtlar gürlemändi ýöne. Sesini eşidip onda-da şo eýýäm o çaga at dakyp, onuň özi adyny dakyp indi men saňa indi gowuşdym Myrat, men myradyma ýetdim diýip, şeýdip gynançly ahyry maňa şoňa, şoňa aglap gelýän ýaşuly adam aglaýandyr.

Diýip aýtsam ýöne bir Aşgabatda şäherde öýlenip ýörsem oba zat ýagdaýyny durmuşyny bilmeýän o şeýdem aý gaty gyzyklandy oba ssenari taýýar bolanda berdim okady aý ondan wapşe ýöne men şeýle bir şonda höwesim bilen oýnasym gelýär diýip Ol gitdi-de, ýaňsam ýa gapdalynda, o wagtlar şindi birinji gezek uly rol baş gahryman bolsa, onnoň ony ýa başga ýene başgalaram proba diýilýärdi-de, synagdan geçirilýärdi başgalaram. O muny saýlap aldylar, Maýany. Ol şeýdip hem gitdi, şondan soň ol-a birinji gezek zenan roluny iň gowy ýerine ýetirýän diýip onda baýragy, Hawa, onda Jemalyň daraty filminde ikinji gezek Jemalyň daraty soň Moskwada bütin dünýä festiwaly geçirilýärdi. Şoňa-da azyndan ýüz döwlet gatnaşýardy. Ýyl aşadan bolýardy. Şol ýüz, ýüz on, ýüz on bäş, ýüz bäş, şoň ýaly, şoň ýaly döwletler gatnaşýardy. Şonda Sowet Soýuzy her ýylda filmini çykarýar. Şonda sowet aktrisalarynyň içinden ýekeje diňe Maýa şo baýrak şonda-da Kemala narahat filmi üçin Moskwada bolýan festiwallarda şonda-da zenan roluny gowy ýerine ýetirýän diýip baýrak berildi-dä. Şony alan bütin Sowet Soýuzynda başga aktrisa ýok. Köne türkmenlerde bar. Mangurt diýilýär. Mysal üçin, goçy näçe wagtlap saklaýarlardy, soňra iýdirip, içirip, gowy semredip öldürmek üçin-dä. Şonda, şonda gürrüň edýärdiler, men özi eşidýän. Şonda şo köp ýaşasa goç, soňky ýyllarynda akylyny çaşyrýar diýýärdiler. Akyl çaşýar-da, oňa birhili bir näme edýänini bilenak diýýärdiler. O şoňa maňňurt diýilýärdi. Şo-şo ýagdaýynda, akyl çaşan ýagdaýynda. Onuň ýöne bi Çingiz Aýtmatowyň eseri boýunça-da, hawa, ýaňky Aýtmatow ol bütin biziň bu Gündogar döwletlerimiz dünýä näçe-näçe beýik-beýik adamlary Beren nä? Bärde dünýä ýüregek adamlar. Hawa, soň iň soňkysy Magtymguly. Magtymguldan soň iki ýüz elliräk ýyl şo ýeri boş durdy şonuň. Şony Çingiz Aýtmatow döretdi-ä şondan soň. Çingiz Aýtmatowyň eden işleri, ýazan zatlary Dünýä belli ýazyjylaryňam içinde bellisi-dä. Bir ýüz elli sekizmi näme dile eserleri terjime edilen. Hawa, ondan beter esasy Çingiz Aýtmatowa çenli bütin dünýäň adamsy iň ýokary adam üçin jeza näme diýse, ölüm jezasy diýilýärdi-dä. Şu birinji şo ýokary jeza ölüm jezasy dälde adamynyň huşuny almak diýip aýdan Çingiz Aýtmatow. Şu eserinde Mankurtian eserinde. Ol emelinde başga gidýär ady Ýyldanam, ýok, asyrdanam uzyn günli, asyrdanam uzyn günli, bir günde bolýan wakany ýazylýar-da, hemme geçen zatlaryny göz öňüne getirip, ýatlap, ol şo bir gün asyrdanam uzyn boldy diýip, eseriň ady Asyrdanam uzyn gün. Hawa. Şonuň içinde bir rowaýat bar, Mankurt diýip. Hawa, onda şonda men, o näme diýýär onda, ýaş ýigitler söweş zolagatynda, Ýaňky ýesir alan halk şolaryň saçlaryny syrýyp, soň Atamyr düýäni öldürip, düýäň hanyň kellesini getirip daňýarlar. Birnäçe gün kellesi ýere degmeýär diýip ýatyrýarlar. Hawa, el-aýagy daňylgy, kelleler ýere degmänler. Şu deri Gowurak gysyp ugraýar kelläni. Onuň birnäçe syýrylan ýaly saçlar çykyp, şindi deri gowurak ýetişmäkä oň içine girýäni bar. Biraz saçlar eýýäm ösjek bolýar weli, öňünde deri gowurapdyr-da, aýlanyp gelip yzyna ýene kelläň içine ösýär. Öz hamyň içine ösýär ýaňaşandan. Hawa. Şolar şeýdip, ölenä ölýär, ölmedigi Akyl ýadyny, ýadygäri, ýadkärligini ýatdan çykarýar. Şolaryň häsi maňňurt bolýar. Eýýäm näme akyly öňki beýniň işi pozulyp, eje, kaka, watan, gelin, dogan, garyndaş hemmesi ýatdan çykýar. Diri gezip ýören bir mundan şu wagt robot diýil ýa-da şo bolýar-da.
Oň eline taýak berip, mysal üçin sen çopan bol, Şuňa seret, şuny et diýdiň, diňe şony edýär. Bir gezegem o etme zady, şo dende etmeli diýibem şo kellesine ýermeşen deri bar. Şondan täze çekseň diýýär, şonuň ýaly agyr wapşe ýok diýýär zat. Ozal biten zat. Owalda hem galyp bolup kellerler adamyň. Şondaky agyryňam duýdursaň, ondan şu diýen zadyňy ylgap edip ýör, ýöne ýaňky robot bolupdyr. Şo oň üçinem Şo ölüm jezasy ýokary jeza däldi, adamy şeýtmek iň ýokarysy diýip Aýtmatow eserinde şony tassyklaýarda, bir akyl huşuny ýitirmek. Onda şony, şony eserini ýazyp bolanda bir sapar jaň etdiler. Şu ýaly Moskwa barybilýäňmi sen diýip maňa. Hawa. Onda saňa şu täze ýaňy roman çykdy. Hat el ýazmada diňe aňry sen bilen duşjak diýýärdi. Men bardym, romany berdi. Iki gün myhmanada çykman okadym. Ýerden duşduk, gürleşdik. Hawa, şuny siz öz maýa ikiňize bolýar şu. Ondan ýaňky şol bolýan şoň ýaly oglan hakynda gidýär-ä gürrüň, Mansur diýlen. Onuň ejesi beýlekiler ölene öldi diýip gelýär, ýa bilýär, hawa, diriler diri gelýär, bu oglan gelenok. Ondan şu belki o ýerde bardyr diýip ejesi gözläp yzyndan gidip agyny tapýar barsa, şo hojaýynyň çopany bolup gelip ýör. Barýar ol tananok-da. Şo oglanyň münüp ýören düýesi bilen barýar, düýe tanýar ony. Oglan düýe baryp ýykrap, Gollap durýandyr. Ol ejänem tananok, düýänem hiç tananok. Onda dost eje birnäçe gün ýanynda bolup, şol çagalykdaky oňa eden hüwwälerimi, allalarymy, aýdan aýdymlarymy, şony aýdyp, günde iýdirip, içirip şeýdip, ahyry bir il bir Bir çalarazjyk özüne getirip başlaýar. Şonda indi a beýle bolsam ýör men seni äkideýin diýip eýýäm düýä mündirjek bolup durka, ol öýüne gelýär, eje-de gaçyp gidýär bir ýaňa. Hawa, onam ol birnäçe wagtdan olar gidenden soň gelýär, ol oglan ýok. Hawa, oglan ýok. Gözläp, ylgap, oglum nirde sen? Ahyry onam demez wagtda sizmi? Aýtmazowyň eserinde çöllükde geçýär çopanlyk. Muny kino aljak bolamyza men diýdim, oň ýanyndaky ýer boş bolýar. Gyzykly däl, boş meýdan, mydama boş meýdan. Oň üçin aýlanyp kän gezemizdi. Öň Magtymguly filmi alanymyzda gezdik kän. Müsürde, Siriýada, türklerde, Makedonskiň gurup giden uly amfiteatrlary bar. Şolaryň ýykylyp, bir wagtky iň medeniýetiň öýjügi bolan jaýlary, teatrlarda ýykylyp, Çingiz han olaram ýykýar. Ýykyp, ýygnanyp, şoň içinde şu wagt ot ösüp, şo sürüsini, goýnuny şo amfiteatrda bakyp ýör. Beýdip aldyk-da, üýtgetdik. Sebäbi bir-ä bir adamlar-a dünýäni gözelleşdirýär, birtopar olaram edil wagşylyk bilen şony ýykyşdyryp, zat edip, şeýdip, ine, şoň içinde-de Goýnuny bakyp ýör-de, şoň amfiteatryň içinde goýun bakýar. Sürüsi şoň içinde gezip ýör. Şol amfiteatrda şo bir wagtky iň sungat tarapdan güýçli artistleriň çykyş edýän ýerinde şo sada ylgap ejesi gelip gözleýär, tapalap, bir görse, daşyň aňyrynda çykýar, eli ok ýaýly. Häli hojaýyna gidende. O seniň ejeň däl, o seniň Süleýmany gopurjak bolýan ol erbet aýal dik gidýär-dä. Şonuň üçin ejesine garaşýandy. Gelýär aňyrdan ejesä balam dik gelýär, bilim atyp ejesini atyp öldürýär. Hawa. Şeýdip şo mankurt bolsaň, ejeňi atyp öldürdýär. Hemme zat diýip şeýdibediler-dä. Umuman ahyry şo Taryhy ýatlamak mydama, taryhy gowy bilmek, taryhyň hemme öwredýän zatlaryny öwrenmek şu gün üçin, erti gün üçin iň uly fundament şo. Şony, şony sypdyryp aýryp bilinse, eýýäm ondan ýaşlardan başlaýar, ilki dogan çagalar. Şolar şu zatlar öwredilmese, bilmeseler, olar mankurt bolýar diýip, eseriň manysy hem şo, Filmiň many şuda. Ol şeýle bolan filmimiz boldy bi. Gelin filmiň ssenarisinde kän goşant goşup bile işlänimiz. Soň Ýok diýmän başar filminde ssenarimiz bile. Onsoň ony hem ol hem aktýor hem režissýor Aktýorlygy hasam öňde. Ýagny diňe bizde däl, özbeklerde, täjiklerde, Orsýetiň näçe filmlerinde aktýor bolup surata düşüp gezdi. Onuň üçin ahyr bir kärde bu bolan wagtynda öň bärde hem režissýorlygyny edýärdi, hem aktýorlygyny. Indi soňky wagtlary ýok zatlar. Özüňki bolmasa, başga kärleriň köpüsinde özüň pikiriň ýogam bolsa, mysal üçin, men agaç ussy bolmak pikirimde-de ýok meniň-ä. Bir ussadyň ýanyna barýan, oňa eliňe teş alyp, ýonmany, eliňe byçak alyp kesmäni öwredýär, kesýäň, öwrenýäň. A sungatda özüňden bir ýüregiňden önýän zadyň özüňden bolmasa, ol eden zatlaryň hemmesi bir çaga oýnawajy ýaly bolup galýarlar, ony hiç kim üçin onuň gyzygy ýok. Diňe berlen bolmaly, aňyrdan bolmaly köp zat. Şo şolar bolmasa onda onda sungatda bolmaýar. Onuň üçin näme ana beýleki Jemalyň darasy diýen filmler barda. Meniň öz pikirimçe bir tankytçy meniň pikirim bildi şonda. Film edilenden soň näme üçin meniň edenimi. Görýärler hemmesi hemme zat gowy diýýärler, oýnaşy gowy diýýärler, režissýor işini gowy goýupdyr diýýärler hemme. Öz pikirim barda. Ýa-da şony şony bilip ýazan awtor Şonuň bir aýdan zady bar. Meň pikirim ýazan zady. Biz şu Gündogaryň aýallarynyň bizde iki sany keşbi bar diýýär. Biri-ä öňki şo gyrnak bolup ýaşaýan aýallar. Ikinjisem rewolýusiýa geldi. Şondan soň Prendjoklerini mezre ot atlardy täze sebet durmuşynda ýaşaýan sebet durmuşynyň görkezýän ýollary bilen ýörýän zenanlar iki ýol ýa gyrnak ýa täze ýola düşenler ortasynda ýokdy diýýär obraz ne şu filmde men gördüm diýip ýazýar o näme üçin ol aý adamsy uruşa gidýär özi adamsynyň ýerine çopan bolup galýar Obada bäti öýs bärde o oňki ýaly gelindäki ýaly gumuň içinde dälde kolhoz kolhoz başlygy olaň obrazlary iki sany çagalary bar şolar bilen şeýdip gezip ýör onsoň uruşa gitmän ugruny tapyp galan goňşy çopany bar emäňem adamsynyňam dosty hawa şo munuň sürüsinden iki sany goýun ogrulap Hawa, muny Müsürede sen özüň aldyň diýip, aýt, dawa gidýär-dä şonda. Şeýdýär ahyry, Sen meň diýen şu bolan zady aýtma hiç kime diýýär. Hawa, ony men aýtjak bolamok indi. Sen şony aýtma, bardy ýerde aýdaýsaň diýýär, men indi onam, Aý, men söz berýän zat seniň sözüň bormy diýýär, ýa sen bu söz adam däl-ä, sen şu goýny ogurlap berenmi, sen adam bolma. Hawa, şonda. Ony şu garda otalyp aýasa ýykyp ondan dişläp, Na indem diýýär, men bütin millete-de gürrüň bererin diýýär. Özi meniň üstüme batyr naçe diýip diýýär. Adam sursan gaýdyp gelýär, şeýdibem aýdýarlar oňa. Aýdýarlar, bir-de gelýär diýýär, görýär şony, hä diýilýän zat dogry eken. Onuň aýalynam gürleşmän ýör. Özi çopan bolýar, aýaly kanal gurluşygyna gidýär çagalary bilen. Ýöne şu birinji gijeleri bar. Urusdan gaýdyp gelýär, bir-de şeýle ýa gidip ondan o daşarda çilim çekip otyr. Aýalam yzyndan barýar gürleşmek üçin. Aňyrda dur. Baryp, Hawa, şu diýilýän zatlar ýalan, sen şoňa ynanma diýip, diýip bilenok. Ýöne şony diýmek üçin bardy. Ýöne diýip bilenok. Hawa. Şol epizod men üçin şu filmde esas zadyň biri. Soňundan Ýaňky bular ýaraşýarlar. Hawa, ol ýaňky ogurlyk eden türmä gidýär, türmeden gaýdyp gelýär. O demir ýoluň gyrasynda ikisi duşup, olaryň arasynda uruş başlaýar-da, aradanam poýiz gelýär, adamsy, biraýaksyz gelýär. Ýolda poýiz gelýärkä relsiň üstüne ýykylýar. Şonda ýaňky aýaly baryp, ony ýoldan aýryp halas edip, özem teplowozdan aşak düşüp ölýär. Şo Gerek ýerinde janyny berip, adamlary halas etmäge ýüreginde söýgüsi bolan gelin şoň ýanyna baryp, men şu zatlary, sen ynanma, şu bolan zat däl diýenem. Şol ssenariýany ýazan wagtymda, şonda näçeler gelip şony, aý şol gidip kolhoz başlygyna ýazsyn, arza ýazsyn. Hawa, men-ä maňa şo diýilýän zatlary ýazan pylan çopan şeýtdi diýsin. Onda olaň öh bolman nahasa raýkoma ibersin. Şeýdip näçe adamlar baýan et diýip maňa goýmadylar-da. Meniň o ýüregimde o däl. Meniň ýüregimde şo gelniň söýgüsini saklap bilýändigi, gerek wagtynda-da oň ýerinde durup, ony janyny berip, ony halas edip bilýändigi Türkmen zenanlaryndaky şo pikir uludan uly pikirde. Ana, munuň gapdalynda aňky gelin filmimizi Şweýsariýada görenlerine ertesi güni maslahat. Şo gürrüňde bir žurnalist diýdi, Men seniň filmiň edilişi gowy, gürrüň ýok hiç zat. Ýöne manysy bilen men närazy diýdi. Sen näme üçin diýdi? O ýa onuň adamlary uruşda wepat bolandygy belli. Olar indi gaýdyp geljek däl. Sen o gelne görkezýäniň garaş. Hawa, umyt bolady, şoň garaş diýip, beýl beýleki garaşýanlar-da garaşsyn diýýän diýdi. Olar täzeden özlerine durmuş gurabiljekler. Täzeden ýaşap biljekler. Indi gelmejegi belli bolansoň, bäş ýyl, on ýyl geçenden soň onda näme üçin olar garaşmaly? Sen oň üçin şol filmiň manysy bilen diýdi, şondan men närazy manyna, ony razylaşmaýan men diýdi. Ondan men oňa düşündirýän-de, bizde diýdim näçe uludan rowaýatlar bar. Leýli Mejnun diýýär, Zöhre Tahir diýýär, Haýat Lemra diýýär. Şolaryň hemmesinde Adamlaryň durmuşda belki bolandyr, bolmadygam bolsa isleýän duýgulary bar. Şo duýgularyny şol iki sany ýaş aşyga berip, şondan uly eserler döredilip goýlan. Adamda şo hili isleg duýgy bar bolsa, wepadarlyk duýgusy. Diýmek şony öwmeli biz, şony şony galdyryp görkezip şony nusga etmeli şony. Beýlekiler biler ýaly ýöne hä, bu gün sen bar, ertiri ýokmydy aňy sen git men oňa çykdym oňa öýlendim bolmaly dälde, şu wepadarlyk bolmaly diýip şeýdip aýdanda mor bitsin deň türkmeniňizde bardyr diý. Ýa mor mor bitir mümkin diýdi muny musurman dininde köp şoň ýaly zatlar bar şoňa tabyn bolup edýänsiňiz diýýärler. Men şeýle bolsa musurman dininiň hem şo ýeňişi. Hawa, türkmenler-de diýip hasap edýän bolsaň, türkmenden bizi bizde bar şu biziň şu ýeňişi, şu wepadarlyk biziň halkymyzda bar. O şeýdip aýdanda ahyry soňundan diýdi, Sen meniň üçin sen bir jadyly adam sen diýdi. Žurnalist, Sebäbi nirä gaýtalýan diýdi. Seniň şu filmiň ideýasy bilen men närazy. Ýöne film şeýlelik gowy edipsiň, men öz dost-ýarlaryma hemmesine gürrüň bererin diýdi, görmüş kinony diýip diýdi. Şol jadyly nemegem diýdi, sen gözüň bilen görüp islemeýän zadyňy etdirseler, tersine etdirse şol jadyly adam etdirýär şony diýdi. Men oňa şoňa şeý diýýän diýdi-de. Şo ýaňky gelindäki wepadarlyk, bärdäki wepadarlyk şo adamlara. Şolar men pikirimçe biziň türkmen zenanlarymyzyň ganynda bar-da. Şolary günde öwmeli, günde görkezmeli zat. Hawa. Hawa. Şonda ýaňky diýýänim şo žurnalistiň ýazany, men diýdi, indi şu türkmen aýalynyň obrazynda üçünji obraz gördüm diýdi. Öňki ýaly ýa gyrnak, ýa-da täze ýoly däl-de, hakyky, ýüreginde Şol ylymsyzam bolsa, obada-da bolsa, şol oňki wepadarlygy ýüreginde saklap bilýän, özem adamsy ýanynda, o gelindäki ýaly ýokdur-da. Ýanynda adamsy şo baryp gürleşip diýmänem özüne kemsilik, kemlik bilýär-de. Özüni kemsitme hasap edip, Sen duýmadyňmy, duýmadyk bolsaň menem barjak däl diýip, uruşdan gaýdyp gelensoň aýry ýaşaýarlar. Hawa. Şony duýanlygy, şony bilenligi biziň türkmen zenanlarymyzyň häki diýenim ganynda şeýle bir uly çuňňur wepadarlygyň bardygy, uly çuňňur adamkärçiligiň bardygy, hawa, bu zatlar biziň ýaşlarymyza günde ýetirmeli zatymyz.